Mawu, elabena gbugbɔ gadi ava, eye toɖoɖo le Mawu ƒe nya me le kakaɖedzi bena Mawu yi ke lɔ̃m la mablem o. Tata toɖoɖo ƒe gbɔgbɔ ya la, la na bena agba yiwo katã le luʋɔa me yiwo ke la xe mɔ bena màkpɔ nu yiwo ke Mawu di be nàkpɔ o la, la ɖe dzo le luʋɔa me. Fifia amea la fo le eɖokui me sɔ. Enu yiwo katã dona mo dzegle na amewoa, magado mo dzegle nɛ o, elabena nu kaɔ? Mawu ƒe gbɔgbɔ le ekplɔm eye Mawu ƒe kekeli le ekplɔm. Aleluya. Ta ebena, miɖo to. Verset 22, Esi mieto Gbɔgbɔ la me wɔ miaƒe luʋɔwo kɔkɔe le toɖoɖo nyateƒe la me hena nɔvilɔlɔ̃, si me alakpa mele o. Aleluya! Ta, gbã gbugbɔgadzi evelia, toɖoɖo hena gbɔgbɔ alo luʋɔ me be kɔkɔ xe na nɔvi lɔlɔ̃. Aleluya! Enu tɔngɔa yi ke medi be mato asi eye míagatrɔ va yi edzi kɔsiɖa yi ke gbɔnɔ la ye nyi lɔlɔ̃. Aleluya! Lɔlɔ̃. Aleluya! Nɔviwo, Ŋusẽ yi ke ahe tɔtrɔ va la ye nyi lɔlɔ̃. Haleluya. Ŋusẽ yi ke ahe tɔtrɔ va la ye nyi lɔlɔ̃. Biblia ƒo na to Petro dzi, Biblia ƒo na nyɔnuwo bena ame aɖewo la to enumaƒomaƒo me la Woawɔ ŋkɔ, woabe veliawo woazu ŋkɔ. Fima ebe wola te ŋu axɔ wo na Kristo to ŋkɔ enumaƒomaƒe me, to woaƒe agbenɔnɔ me ɖeɖe ko. Haleluya. Lɔlɔ. Gbugbɔ gadi. Toɖoɖo Mawu ƒe gbe. kple lɔlɔ̃. Mawu ne yɔ dɔ míaƒe dziwo. Ne ɖevi ɖe nyɔnu aɖe si dzi vi ɖe eye mekan li ke wòle o, eɖanyi nuya afɔ mete le kɔkɔe o, wònyi bena eɖo la kɔkɔe ɖeke. Eɖanyi naneke me ɖevia medze be enye ame nyui alo ewɔ nu aɖe o. Nɔvinye, lɔlɔ̃ yi ke tso Mawu me la, la trɔ ɖevi ma va gbe. Haleluya! Mikpɔ be na ena ɖevia Mawu metsɔe wòge tso dziƒo va dze anyigba dzi o. Mi megaŋlɔ be o kɔsiɖa ɖetɔa mi ƒo nu tso nyɔnuvi ɖe ŋuti wobe Elaine Keller. Ɖevi dzaa Nukae wònye o? Mígblɔ be nukɔ o, meƒona nu ƒo o, mele nu sem o, nu ku tsã mele nu kpɔm nyuie nɛ o. Vɔa eva do go ame ɖe yi ke tsɔ lɔlɔ̃ nɛ. Aleluya. Le esia tae nyanyuia gɔmesese le vevie. Ne le se gɔme bena yi medze o. Nele se gɔme bena abe Mephiboset nene, Mephiboset ya woe wobe enyi ŋkɔ o, enyi e, e, e, enyi Ephirm, bafae wònye. Eye David bena, Mekae nu mave le Saul ƒe aƒe me o? Eye wo, wokplɔ Mephiboset va. Eye Meph- eto na Mephiboset be tso gbe dzi la, le Yonatan ta la, naɖu nu le nya kplɔ ŋuti. Mefiboset be, Me kae menyi bena nàkpɔ wò ŋku ava dzinye, nye abe avuvi ene o? Aleluya! Nɔvinye, ne afii ke lɔlɔ̃ le la, fi mae tɔtrɔ ava. Meka aleke ɖevia, meka aleke nɔnɔmea le yi ɖo. Aleluya! Aƒe yi me ke lɔlɔ̃ le la, Nɔvinye, xlẽ ŋkekewo, xlẽ ɣletriwo, madidi o. Mawu be yayra la keke ta. Amen. Ta medi be mado ŋusẽ mía dometɔ ɖe sia ɖe. Meka ale yi ke nɔnɔmeawo sesẽ o. Meka ale yi ke ɖeviawo ƒe nɔnɔme le ɖo. Meka ale yi ke nuwo le edzi yi ɖo. Wò dzi be manye hadɔwɔla gbakple ema o. Meka alii ke amewo yiwo ke ƒo xlã do ɔ le kpɔ nɔnɔmea ɖo. Haleluya. Medze si nɔvi ɖewo wa be vi tɔ̃lia dɔlele vi ɖe nɔ eŋuti eyi me ke wonɔ vi femea ale yi ke wotsɔna belele na ɖevia ɖo. Ne mekpɔe kakam be mawu nye lɔlɔ vavã. Le gbɔgbɔ mea, míawo katã kloe hafi míava dze si Yesua. Le yi ke míkpɔna aɖaʋatɔwo, mígblɔna be, o, nu ke, nu ke nyɔ wo ŋɖekea o. Nene mínyi le gbɔgbɔ mee ma. Aleluya. Hafi Mawu va lé mí, ye wòle tsi na mí, ye wòtsɔ eƒe ʋu tsɔ le tsi na mí, ye wòkpɔ mía ta. Minya be gblɔ na Korintotɔwoa? Ɖomahi míate ŋu agblɔe etsia dza. Míate ŋu axlẽ Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ. Minya be Paulo gblɔ nya aɖe na wo le fi ma alo? Eta gbã, kpukpui, le nu wu alo? Míate ŋu axlẽ fi ma koa? Míava yi edzi kɔsiɖa. Korintotɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ, 1 Corinthiens 1. Chapitre 1, Etagbã Kpukpui Blavevɔ Adelia, Ebe ŋkɔ, Elabena, nɔviwo, mikpɔ mia yɔyɔ la ɖa bena, menye nunyala geɖewo le ŋutilã nu o, menye ŋusẽtɔ geɖewo, menye bubume geɖewo hafi Mawu tia xexea me bometinuwo bene woado ŋukpe nunyalawo, eye Mawu tia gbɔdzɔgbɔdzɔnuwo bena woado ŋukpe nu sesẽwo, eye xexe sia me nu maɖinuwo kple nu siwo doa vlo kpakple nu siwo menye naneke o la, Mawu tia. bena woaɖi gbɔ nu siwo nye nanɛ la, bena ŋutilã aɖeke megaƒo adegbe le Mawu ƒe ŋkume o. Aleluya! Aleluya! Ebena, Mikpɔ mia dome ɖa, menye kesinɔnu gã, kesinɔtɔ gãwoe mienye o, menye ŋusẽtɔ gãwoe mienye o. Gake Mawu tia bomenyinu, be, be, bometsinuwo. Mawu tia ame yiwo ke nye ame vlowo bena yeawɔ woanye bubumewo, ne yewoatsɔ do vlo ame siwo bu be yewonye nane. Aleluya! Medi be mado ŋusẽ mi. Tɔtrɔ ka, fi kae trɔtrɔ ɖe la va le míaƒe agbe me ɖo ƒe ɖo? Fi kae míele mɔ kpɔm na trɔtrɔ le ame aɖe ƒe agbe me o? Fi kae míele mɔ kpɔm na kekeɖedzi le ɖo ƒe ɖe o? Gbugbɔ ga dzi, toɖoɖo Mawu ƒe gbe kple lɔlɔ̃. Lɔlɔ̃ na Mawu. Lɔlɔ̃ na ame yi ke Mawu tsɔ da ɖe axawo dzi, eɖanyi ɖevi o, lɔlɔ̃ na Mawu ƒe hamea. Aleluya! Aleluya! Naneke mehe ame ɖe megbe wu fuléle o kple keléle kple adzrewɔwɔ. Aleluya! Naneke mehe ame ɖe megbe wu nenema o. Naneke meʋua agbo na dɔléle kple eku me gbɔgbɔ wu efuléle adzre. Aleluya! Fiyike lɔlɔ̃ le ɖa. Mikpɔ, mikpɔ ale yike ɖeviwo tsina le woanɔ ƒe ƒodomea. Mikpɔ fiyike Mawu tsɔ wo da ɖoa. Elabena Mawu mate ŋu atsɔ asi nukɔe ma ko tsɔ ƒu gbee. Nukae la dzɔ? Eŋlɔe bena nyɔnua la netso edzi, eye dzodzo ma kpakple nuɖuɖu yike le nyɔnua be dɔme la ye na bena eŋu kɔe yike alɔ. Minya be ɖevi ne ŋutsua be be mia do go kudo nyɔnua be amewɔnua, enuvi sɔe aɖe ko wonye, kɔe gbee. Elabena Mawu tsɔe de lɔlɔ̃ me. Haleluya. Ta hafie nu sia nu la tsi ɖe dzi, nane nanyo le xexea me, ele bena ame ɖe netsɔ lɔlɔ̃. Haleluya. Ne ɖe dza ɖa nu le aƒeme ŋutɔ tsã, ne metsɔ lɔlɔ̃ nɛ oa, nate nate ɖe nyuie ɖe vɔ mavivi o. Aleluya. Mavivi o. Ta ame yiwo ke wɔna nu ɖe sia ɖe kpakple lɔlɔ̃ kpakple pasion la, amewoe kpɔna kutsetse le eme. Nɔnɔmea ete sesẽ ɖe kpekpe do gbe ɖa be Mawu tsɔ lɔlɔ̃ nam. Ne mate ŋu adzre ɖo. Mina mia do gbe ɖa. To na Mawu be na ne la tso yi gbɔ la, ne vee nu, ne kpe ɖe ŋuti, ne ɖɔli yi ƒe didi, ne tsɔ didi yeye tsɔ de mee. nena ne yease nya nyuie la be ɖeɖefia, atitsoga be ɖeɖefia, ale yi ke wòva kpe fu ɖe ta

Me ɖeke mebiana tanye o. Me ɖeke mekpɔna gbɔnye o. Nɔvinye me dzila to nɔ be na Yesu lɔ. Yesu lɔ. Yesu lɔ. Yesu lɔ. To na wò luʋɔ be Yesu lɔ. Veve ma yi ke nèle sesem la, esee be akpe ɖe akpe ŋuti, elabena wotsɔ eyi eye wotɔe, woŋoe, yi la été transpercé ɖe nye gba kple wò ta. Esia ta ɖe asi le fuléle ɖe sia ɖe ŋuti. Aʋa yiwo ke ne, ne, ne, ne aʋa yiwo ke me lelea, ɖe asi le wo katã ŋuti. Ɖe asi le ŋuti. Ame yiwo ke ɖi gbɔ o, nɔvinye, wotu ta kɔ ɖe Yesu be ŋkume. Ɖe nye gba ɖe nye gba kple wobe nu vɔ̃ ta. Ɖe asi le ɖe sia ɖe ŋuti. To na Mawu bena Yesu meɖe asi le nu sia nu ŋuti. Mese gɔme be nèlɔ̃m. Ye medi be manye nu yi ke nèdi be manye. Medi be tɔtrɔ neva nye agbe me. Medi be mazɔ le toɖoɖo me. Ɖomahiã neva kple vevesese. Ame ɖe wɔ nane yi ke le luʋɔ me, yi ke le do vevesese na luʋɔ na o. Eye nèle ɖokuiwò bia be, nu kae mewɔ eye wòdo vevesese nam alea o? Ɖo na Yesu be metsɔe da ɖe wò afɔ te.

yi ke matsɔ ɖeviawo ƒe nya yi na wo. Ame ɖeke mele asinye yi ke srɔ̃ɖeƒea be nya matsɔe yi na wo. Yesu owɔe ate ŋu awɔe. Yesu, nyemedi be manɔ afi yi ke mele fifia. Nyemedi be manɔ nenema o. Yesu kpe ɖe ŋutinye.

Yesu, Yesu, nye ɖeka nyemanɔ anyi o, nyemati akogo o, je ne serai jamais seul, megbe nu le ɖeka meɖokui solitude ya gbɔ. Amewo aƒoxlã dom, vɔ gake matsi nuzizi me. Menye nye gbedodo o, nyemanɔ nenema o. Ewɔe he trɔtrɔ va. Yes. Agbe na. Agbe na. Agbe na. Kapa se ne kapa bara. Ebe nu siwo ŋku mekpɔ kpɔ. Nu siwo to mese kpɔ. Nu yiwo ke meva amegbetɔwo ƒe tamesusu me kpɔ o la. Enu ma ye wodzra ɖo ɖi na ame yiwo ke kpɔa mɔ nɛ. Makpɔ mɔ na wò, mako nu eye nye dzi akpɔ dzidzɔ, elabena wòe nye nu sia nu wɔla. Meka ɣli yi ke manɔ te o, wòe ado ŋusẽ nye dzi. Ɖeɖi mate ŋu o, manɔ te kpɔ o. eye nye mo ako nu. Woɖe vevesese ɖe sia ɖe dzo. Enya yiwo katã wɔ dɔ ɖe dzinye ye mefa vi eye mese veve eye megblɔ bena kpɔ ɖa etsi kɔ nam. Yesu. Enya yiwo katã megblɔ wònye fiƒodenya la, megbe nu le wo gbɔ, eye wò ʋua tutu wo ɖa. Akpe na wò. Meɖe gbeƒã dziɖuɖu. Meɖe gbeƒã agbe. Meɖe gbeƒã enyuie le dɔ yi ke nèwɔ na mí la ta. le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Akpe na Yesu. Da akpe ne. Da akpe ne le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Si woyi la ewɔ na nyui.